Хөрмәтле тамашачылар, галәмнең нигезен гаделлек тәшкил итә. Адәм баласының кулы тимәгән барлык нәрсәдә шушы тигезлекне күрергә мөмкин. Яшәешнең дәвам итүе, яшәү чыганакларының бетмәве әнә шул хакта сөйли. Микрогаләмнәрдән алып, макрогаләмнәргә кадәр бар нәрсәне килешле тотучы нәрсә ул тигезлек. Атомнарның тышындагы һәм әйләнәсендәге протон-нейтроннарның этү-тарту көченең төгәл тигезлеге нәтиҗәсендә тигезлек барлыкка килә. Шул ук системаны Кояш һәм аның иярченнәрендә, аннан ары галактиканың үзе эчендә һәм башка системалар белән мөнәсәбәтендә күрергә мөмкин. Ихтыяр көченнән мәхрүм җанлы-җансыз барлык мәхлукләрнең әлеге илаһи тигезлек сызыгында булганына тап булырбыз. Хөрмәтле тамашачылар, шушы искиткеч гаделлек системасында кешегә, аның ихтыяр көченә калдырылган өлешендә аңлы рәвештә үз теләге белән яраклашырга туры килә. Адәм баласы ихтыяр көче белән башкарасы тигезлекне бозып киресен эшләсә, кешенең эчке ягын күзәтүче вөҗданы аны кысырыклый башлый. Гаделлекне таптап золым кылган кешеләр шушы вөҗдан газабы, аның басымы астында иңрәп, бу халәттән котылу әмәлен эзли.
Булат, рульне туры тот инде. Курыкма егылмассың, туры тот. Тырышам бит инде, абый.
Менә шулай. Бирегез велосипедымны.

Җибәр велосипедны! Бар кит моннан! Энемне җибәр! Җибәр дим! Җибәр мине! Кысылма син!
Нәрсә булды монда? Сезгә әйтәм, бу нинди ызгыш талаш? Велосипедына утырырга теләгән идек, утыртмады. Аннары сугып екты әти. Ялганлыйлар.
Сәгатьләр буе йөреп бәреп бетерделәр.

Алай итмә, тукта, велосипедым, тукта! Алай итмә, тукта!
Менә синең дә берәр җиен канасынмы, ә? Канасынмы?
Җибәр мине, җибәр! Ал велосипедың үзегә булсын! Әйдә, киттек!
Күрсәтермен мин сиңа, моның өчен бер көнне алачакмын синнән. Үкенәчәксең, бел, бел.

Рәхмәт, әбием. Мин синсез ничек яшәрмен икән? Мин дә белмим, синсез нишләрмен икән анда. Улым, сокланып йөр ул алман илендә. Башыңа бәлә алма. Үзем генә түгел бит, әби. Әтием янына барам ич мин. Нишлим, кайгырам шул. Урам сугышларында катнаша күрмә тагын. Чит ил, чит ил инде ул. Теләсә кемгә ышанма. Кая барасың, балам?
Авылдашлар белән саубуллашам, әби. Улым.
Рәшат абыеңа да кагыласыңдыр ич. Аның белән дә саубуллаш. Хак, хак инде, өстеңдә калмасын. Гел-гел дошман булып яшәдегез. Бигрәк тә ул курка икән синнән. Сокланып йөри диләр.
Куркып йөрүе урынлы булыр. Тәнемнең авыртулары бетте ансы, ә йөрәгемнең авыртуы. Йөрәгеңдәге савырту түгел, нәфрәт ул балам. Чыгарып ташла син аны йөрәгеңнән. Ташла балам.
Исәнмесез, исәнмесез.

Әстәгафирулла, үтерәсең шул шомлануың белән. Син мине томана дип белдеңмени? Нинди шом булсын, ә? Былтыр өйнең түбәсе нигә янды дип уйлыйсың? Нәкъ мин өйдә вакытта. Сарыклар елгада ничек үлде дисең, ә? Үзләре суга төштемени? Белер белмәс сөйләмә. Китәсе булгач дуслашырга уйлагандыр бәлки. Менә монсына үлсәм дә ышанмам. Маңгаендагы яра эзе торганда дуслашамыни соң ул минем белән? Теге вакыттан бирле миңа карата нәфрәте сүрелмәде.
Тукта, алай итмә! Ал, велосипедың үзеңә булсын. Синең дә берәр җыен кадасынмы? Киләчәксең бел. Минем белән ачыктан-ачык исәпләшергә тели ул. Алманиягә бару да ялгандыр әле. Торган-торган да хәзер китә имеш, пычагым кыргыра. Мине үтерсә, төрмәгә утыртачаклар бит. Бөтен авыл белән шуңа бәхилләшкән. Болай булачагы билгеле иде инде аның. Иртәме соңмы барыбер исәпләшү булачак иде. Белмиммени мин.
Күрсәтермен мин сиңа. Моның өчен бер көнне алачакмын синнән. Үкенәчәксең, бел.

Тик тор! Сәләнәшәшим димә! Тәтегә басам белеп тор! Рәшат абый нишлисең?
Берәр Берәр этлек уйлый күрмә. Бер ни дә эшли алмассың.
Нәрсә сөйлисең син, абый? Сиңа син мине төшереп пистолетны. Абый, син мине ялгыш аңладың. Начар ниятем юк. Алманиягә китәм. Синең белән дуслашырга, бәхилләшергә килдем. Алдарга!
Алла хакына абый, ташла шул пистолетны. Дәшмә дим, дәшмә, саса да сатма миңа. Абый, зинхар өчен, ташла. Ташла шуны абый. Бәлә чыга абый хәзер, ташла. Абый. Абый. Абый. Абый. Абый! Абый! Рашат!
Рашат! Тар! Рашат! Рашат! Тар! Үлмә! Рашатым, тар син карты! Син үтерден! Рәхимсез! Җинаятьче! Дошман! Мин берни дә эшләмәдем!

Минем бер гаебем дә юк. Мин үземне якларга тырыштым. Галием, нигә алып китәләр сине? Мин дуслашырга дип бардым анда, валлахи. Бармы судьяга әйтерсең син.
Галием. Аллах сабырлык. Аллах сабырлык бирсен.
Галием. Әбием. Әйдәгез, балалар, сез коридорда көтеп торыгыз. Күңелең тыныч булсын, Рашатым. Ул Гали барыбер җәзасын күрәчәк. Каның җирдә ятмаячак. Әйт, Рашатым.
Галинең бер гаебе дә юк, Җиһан. Ялгышлык белән үз-үземне аттым мин. Аңа бер нишле күрмәгез. Нишле күрмәгез.
Рашат! Хәлең ничек? Рашат! Рашат! Табиблар! Рашат! Табиб! Беркем юкмы? Рашат! Рашат! Рашат! Рашат!
Кайгыңны уртаклашам, кардәшем. Артык борчылма. Язмышы шундый булган. Үз үлеме белән үлсә, хәсрәтләнмәс идем ә мин дә. Барыбер Аллаһының тәкъдире. Бер нәрсә эшләп булмый. Мәгънәсез сүз сөйләп торма әле. Пистолет үзлегеннән атамысың. Барсы да Гали аркасында. Без кайтыйк инде. Ә, туктагыз, китми торыгыз әле. Сезгә әйтәсе сүзем бар. Утырыгыз.
Нинди сүз ул? Сез әниләремнең хатыннары, ягъни сеңелкәшләрем буласыз. Безнең өчен син дә үз апабыз шикелле. Сездән мәрхүм җизнәгез өчен бер нәрсә эшләвегезне үтенәм. Ярар, апа.
Хәзер мине әйбәт кенә тыңлагыз. Судта шаһитлык итәсез. Теге еланның башын төрмәләрдә черетергә телим. Иремне алды миннән. Мин дә аны төрмәдә черетәм. Без бер нәрсә дә күрмәдек бит, апа. Күрдек, Әминә, күрдек. Алай димә. Ошыктан ошык ялган була бит бу. Җазасыз калсынмы юл кансыз, ә? Җизнә юлде, аны кире кайтарып буламы? Мин эшләрмен, апа. Синең өчен барысын да эшләргә әзер. Ә син, Әминә? Син эшләмәссеңме? Ул вакыт сугыша башладылар, судья әфәнде. Гали Рәшатның кулыннан пистолетны алып ата башлады. Юк, судья әфәнде, алай булмады. Сезгә сүз бирелмәде.
Ә бит...
Хәзер утыр урыныңа.
Сез бу вакыйганы чыннан да күрдегезме? Балаларым белән ант итәм, күрдем. Талашканнарын ишетеп чыктым, ягъни чыктык, киленебез белән бергә. Ярар, ярар.
Калганын беләбез. Урыныңа бара аласың. Нәркис Авачык! Исемең, фамилияң? Нәркис Авачык.
Әйдә, сөйләп бир. Бу хәл булганда шунда идеңме? Шунда идем, судья әфәнде. Э, ничек булды?
Ни, Җиһан апа белән бергә бүлмәдә йонерләп утыра идек. Тавышлар ишетүгә болдырга чыктык. Гали белән Рашат сугышалар иде. Валлахи биллахи алай булмады, судья әфәнде. Нәркис апа анда түгел иде. Бер нәрсә дә күрмәде ул. Тыңла мине.
Сүз бирмичә бүтән сөйләсәң, куып чыгарам сине. Гаепләнүче анда булмаганыгызны һәм бер нәрсә күрмәгәнегезне әйтә, дөресме? Анда идем, судья әфәнде. Күрәсез, мин йөкле. Карнымдагы балам белән ант итәм. Бөтенесен үз күзләрем белән күрдем. Рашат Җизнәйне Гали үтерде.
Булды, урыныңа утыра аласың. Гаепләнүченең гаебе расланганга, Шушы гамәлгә туры килгән Конституциянең 448-нче маддәсе буенча каралуын таләп итәм. Соңгы сүзең нинди? Мин кеше үтермәдем, судья әфәнде.
Карар ачыклана. Гаепләнүче Гали Каримовның Рәшәт Нәҗиповны үтергәнлеге дәлилләр белән расланганга, Гаепләнүченең гаебенә туры килгән Конституциянең 448 маддасы буенча 24 ел төрмә җәзасы бирелә. Ләкин вакыйганың сәбәпләрен истә тотып, ташлама ясала һәм 8 ел төрмә җәзасына карар бирелә. Алла ярдәм бирсен. Алла коткарсын, туган. Алла ярдәм итсен, кардәш. Ходай коткарсын, улы. Кил әле, утыр мондарак.
Бер гаебем дә юк минем, Раббым. Бер гаебем дә. Бердән бер шаһитем син. Ялварам сиңа, ярдәм ит миңа.
Әйдә, Гайшәм. Әтиеңә сау бул диген.

Ялмыш езебезгә ничек карыйдыр белмим. Ятсыз апа, ятсыз. Җитмәсә безнең хакта әллә нинди сүзләр әйтә икән. Ялганчы гына дип әйтми икән. Беләм.
Тек кенә Галинең әбисе белән сөйләшкәненә тап булдым. Тикмәгә әйтмәгәннәр, туган кылган әшәкелекне чаян да кылмый дип. Барысы да андый түгелдер бит, Җиһан апа. Барысы да алай түгел, әлбәттә. Син башка.
Не düşünüyorsun Hasan? Айдар абыем әйтәм, инде сәлам дә бирми башлады. Апам дисәң, очрашкач читкә китә. Минем арка да шулай бит. Судта кушканнарын әйткән булсам, дошманлашып йөрмәсләр иде сиңа. Алай эшли алмый идем, Хәсән. Мин Аллаһ алдында куркам, ялганчы шаһитлык итә алмыйм. Мин сине гаепләмим, Әминә. Син дөрес эшләдең. Туган, туган булса да алар кушты дип ялганлау дөрес булмас иде. Шуның өчен үпкә тотсалар тотсыннар.
Улым, кая барасың кабаланып? Толашып кирмә тагын. Нинди талашу булсын әни? Бер эшем бар. Дөресен әйт миңа.
Юк, бер нәрсә дә юк. Ярар алайса. Мин абыйларым белән хастаханәгә барам. Нигә бер нәрсә булдымы ни?

Нәрсә булган, табиб әфәнде? Ни кызганыч, нәтиҗәләр мин уйлаганча. Ничек инде?
Нигә кызганыч?
Йөклелек вакытында булган комприкацияләр аркасында баланың баш мие функцияләре үсмәгән. Ничек инде? Баш мие функцияләрен тиешенчә үти алмаганга балагызның кайбер әгъзалары эшләми һәм акылга да зәгыйфь. Ә?
Ничек алай булырга мөмкин? Берәр чарасы юкмы? Юк шул.
Медицина ягыннан бер нәрсә дә эшләп булмый. Гомере буена шулай булачак. Ходай авыррагыннан сакласын, абый. Иң авыры шушы инде, Хәсән. Гайшәм гомер буе карауга мохтаҗ хәзер.
Артык җәфалама үзеңне, Нәркис. Бәлкем вакытлычадыр. Син нишләп йөрисең монда?
Миннән көләргә килдеңме? Ялгыш аңладың, Нәркис.
Йөклелек вакытында булып алган комприкацияләр аркасында баланың баш мие функцияләре үсмәгән. Медицина ягыннан бер нәрсә эшләп булмый. Гомере буена шушылай булачак.
Җиһан апа, Җиһан апа, беләсезме, авыл уртасында кеше үтергәннәр, жандармнар да килгән хәтта.
Апа, апа кая?
Нәрсә булды монда?
Кем үтергән икән? Булат үтергән.
Эй, Ходаем!
Нигә, нигә? Абыйсын кадага чулда.
Улам! Улам!

Тынычлан апа.
Теге йоланың бошын төрмәләрдә черетергә телим. Иремне алды миннән. Мин дә аны төрмәдә черетәчәкмен. Ә без бит бер нәрсә дә күрмәдек, апа. Күрдек, Әминә, күрдек. Алай димә. Ачыктан ачык ялган була бит бу. Җәзасыз калсынмыни ул кансыз, ә? Җизнәй үлде, аны кире кайтарып буламы?
Балаларым белән ант итәм, күрдем, талашу тавышларына чыктым. Ягъни чыктык, килен белән бергә.
Мин йөкле, карнымдагы балам белән ант итәм, бөтенесен үз күзләрем белән күрдем. Рашат җизнәйне Гали үтерде.
Йөклелек вакытында булып алган комприкацияләр аркасында баланың баш мие функцияләре үсмәгән.
Ничек инде? Баш мие функцияләрен тиешенчә үти алмаганга балагызның кайбер әгъзалары эшләми. Һәм акылга да зәгыйфь. Апа.
Ялган сөйләдем.

Үзем урдым. Опа.
Ялган сөйләдем.
Хөрмәтле тамашачылар, мәкальләребез тормыш тәҗрибәләреннән чыгып борынгыларның энҗе мәрҗән сүзләре белән баетылып телебезгә сеңгән бал ширбәтләр алар. Усалны явызлык үтерер дип нинди матур әйткәннәр. Кылынган барча гаделсезлек, кайчак тулысы белән, кайчагында өлешчә булса да, иясенә килеп каба. Тормыш моның белән нәрсәдер әйтергә тели. Дөнья мәңге түгел, гаугалар мәгънәсезлек. Иң әйбәте, артыңнан яхшы эз калдыру. Кылган һәр гамәл үз дәрәҗәсенә карап бәяләнә. Яхшы сүздән яхшы юл, шакшы эздән шакшы юл салына. Сайлау үз ирегебездә. Сез кайсысын сайлар идегез?